Ng'a omonto orwete embu, basomete namatiang'i, akogenda namatiang'i amaya mpaka omorose riera riria, mpaka omorang'e rikanisa, korwa ase profession yaye, matiang'i akonyeke. Lakini omonto basomete namatiang'i korwa gusii igaa, omwaka omogoteeba ng'a amatiang'i taisaini, tang'eti meremo, tang'eti kiang'o. Komenta naye ng'a mpaka omwalimu osomete matiang'i, ng'a nere otang'aine gotebia abanto ng'a mobase gochora matiang'i, yaani tena abalimu nabo more igo. Tari obatebia iga, Ee, matiang'i okoegwa ebendera okominyokia riori tokwane. Ataraegwa ebendera akominyokia, iga erabe ng'a nokogania tobwate gose chindoto.

Akamanya koimoka omopastori omonyene, akaorganiser ekero econgregation kere ekenene kabisa, akabangira amatiang'i, agacha ororo ere akwanere abanto. Ekerengo ki'omopastori buna okorora kwane kwarenge nkeri ng'a akoimoka aye amatiang'i ribaga, anyore abanto abakwanere, korwa abwo amatiang'i nonye ochia kura ibere isato, abwo mbuya. Ekura eyemo, ibere, inye, isano, nachi chikogenda mpaka chiaba million saba, million nane. So, mongwana oyo taiboiri bosio aa. Oyo nomonto basomete na Matiang'i back in school. Omonyene okoimo moko omokoreire amaye ororire ng'a omongwana oyo twasomete koba nobo president akobori. Inki ndamokonye ne capacity yane mbwate. Akarora ng'a egento pi aramokonye nakio nokoimoka amorikere congregation Matiang'i ache anyore abanto akwanere ase embu county. Abanto abwo babe mia tatu basoke isiko, baelese omonto ng'a g'aanto akorete iga na iga na iga, eventually ekonyarekana ng'a matiang'i rieta riaye riasokire isiko. Apart from that, ekero okorigereria econgregation buna eyio, matiang'i akonyora ribaga, media yanyora egento egokwana igoro ya matiang'i. Naende buna matiang'i akorete efunction eyio, asogete isiko, akamanya koimoka agahotubia abanto ase embu market, goeta goeta abanto baka chirari atwarete oo chire serious. Oyio obangete amatiang'ini ng'a nomopasta. Aya, toche gosia. Imoka na goteba, Mobwate, Jesu twasomete nere Kisii School, naende oyominto emiaka ikomi. Miaka ikomi tang'eti emeremo. Naende tacha gokwana tari kwoboa. Ekero abete eminista ya interior, tapromoteti mochifu, tapromoteti monto ase army, tapromoteti monto ase polisi. Inche tang'eti emeremo, bono moimokire ng'a nere.
Ng'a omopastor korwa Embu obangire amatiang'i amang'ana amaya, kwamanya konyora ng'a gusii iga iga, omonto basomete komo ere ng'omorwani are. Oh matiang'i tang'ete egasi, oh matiang'i tang'ete emeremo, oh matiang'i takorete eke, oh matiang'i tang'ete iga. Oyio na omonto basomete na matiang'i, yaani na oroche tofauti ero, ng'a omonto basomete na matiang'i gusii igaa. aangete matiang'i. Omonto batas- basomete namatiang'i otari korusia atagete matiang'i ere ekerogo, mbare selfish. Monto oyo, omonto oyo ne pastor, matiang'i ninki are? Arenge asoete administration, tari korora ng'a matiang'i tansoeti bo- bo- bo-DC, matiang'i tambegete bo-PS, ere atebete naki egasi yane na obopastor, matiang'i egasi yane na administration, kiagera omonto akore ebinto biria akora ki? Akonyara. Lakini omogusii iga egere agasene korora ng'a matiang'i tang'ete emeremo, matiang'i tang'ete ekiang'o. Nogoeta amang'ana aro, enyandamwamu eye ya Gusii iga atobwate, tiga totige. Ntogo succeed, majiang'i tago succeed isiko ya Gusii, onye nyandamwamu eye ero tegosira. Goika buna Abagusii mwaumwe naki nyandamwamu tebasa kogera toitane. Gusii iga amokoirana, kero okora simbarati ateneine kabisa against matiang'i, tari ng'a gose ase inki, ne nyandamwamu tu generally, tiga toteba ekemanyaino. Gekogera kende nkeiyo keneene, gekogera. Omongwana omoke pi akane ng'a ere tamanyeti ang'e o support. It doesn't make sense. Omongwana ogokonyete at a personal level ase ecampaign ya 2022. Akamanya koimoka at a personal level, aka make sure ng'a chimbarati onyore proper protection, chikura chiaye nchire aibo. Mpaka ase amang'ana academics, nakonyete chimbarati. Clearly speaking, ng'a. Matiang'i taete simbarati reason ende yonsi yokomokana. Matiang'i tanya korora masimbarati, tanya komo attack, tanya komora kende kende, tanya komokora kende gionsi. Lakini yaye manya goikera chingaki echi bono Matiang'i agenteo president, simbarati nere omotang'ani gosoka isiko nere okomorwania. Enyandamwamu embe. Osore iso okore ebinto buna ebi nabo toko understand. Japhet iso okore ebinto buna ebi nabo toko understand. Lakini simbarati, yaya. Tigera abwo, tiga bono mbateebie amang'ana ande are iga, Ekero nagaete ng'a nomonto basomete namatiang'i bigogomokana, nabaira through egento kiabaete embu, bono totegere egento kiarenge korwa ase omwarimu osometi matiang'i. Matiang'i nomwanafunsi one orenge Rita emosometi esukuru ya Kisii School naende ekamosomia eyunivasiti. Ebinto ebi mogokwana, tiga mbateebie, Inwe mori manyeti matiang'i kombua.

ng'a gwasomirie omwana okomotebia gakina obe keria orabe korwa ase esegi eye togokoa. Kwamanya koimoka gwatiga omwana oywo aende esukuru ogoakera esimi ogotebi naikire iga. Onye mo omorimo ogotebi ng'a congratulations, proceed. Noboete amang'ana aye? Pro proceed. Kwamanya koigwa ng'a omwana oyo obeire PS. Enyandamwamu ya ng'era abwo, acha gotigia obwalimu akoira obopiasi, baria batabwati chigasi rende. Ng'a bono matian'getwe nigo president, omwalimu omosomete rika agoteba ng'a am proud to have as my student going for the presidential seat in this country. Lakini ng'a omwalimu oyo okorokwa obogotu nere omotang'ani ogosoka ogoteba ng'a momaete matiang'i buna are, mobase komochora, inche Ruto onde, inche Nduta amo onde. Obotrigoyo obochoni botaiyo. ng'a nobochumba otagete gosii, ntete mbori abagusii igaa, abalimu gaki more igo, abalimu more mobwate enyandamo more ng'a mokore omwanafunzi oino oberwe president ng'a mbobe, moi moikere taabu. Inche bweka nasomire chisukuru ao ao. Inasomete eyemo omongori iga, ekero ngokora echividio iga omwalimu one omongori akong'akera esimi ontebi ng'a mokwa, nakorwochia kogochia alama, nakorwochia kogamba na onyonka, nakorwochia kogamba na monto gete. Lakini oyo ere ogotwa oyo mwalimu ki? Oyo ere mwalimu kiakare oywo, okora omwanafunzi oyo asometi, kagocha bumba, ng'a igo mbobe. Nyandamwamu nimbe. Inche nakunetwe sana ekero nkore omonto atagete obochumbe mochie oye oborabo lakini agoita matiang'i omwanafunzi oye. Bono iga kwanza tiga ndabori omongwana oyio ngegokora siasa bono. Ogotira onye matiang'i bono nigo akare fifty nine years, matiang'i omonyene. Aye bono omwalimu oye emiaka ere nigo orabe, Nonya nemiaka ore nabo ntokoa ribaga erio okotwara enyandamwamu, omanyete tiatoborani naki otaete koritaya gose naki otaete kogota, na enyandamwamu. Nonya na emiaka ore as a teacher, onye mwanafunzi oyo kare fifty nine, aye orabe gose na eite, naki omanye koimoka kabisa naye oteneine, ogotwora ogotebia abanto ng'a manti ange no, tekonyarekana. Enyandamwamu nere kera ase. Abanasiasa bonsi bimokorora mbabwate enyandamwamu, lakini eye agusie igaa, nanye konyorora. Nanye konyora mpaka nchie yangosa ngateba naye bono, naye minto tindi ochi gose nimbori kora buna ongegwe. Yaani nabo enyandamwamu egoikera ase omonto arabase konywa pi esumu akwe, ng'a monto gete obeire president. Ng'a abanto bamwanchire, abanto bakobua ng'a matianyi tanya koba siasa. Naki onyarekante abanto bakomwancha iga, ogokwa nokoba. Tiambatebi ng'a inche ning'ichanete, timanyeti gose ninche bieka, gose nabagusii mwensi, lakini amo gontee ase comment section eke ninke. Ng'a omonto orwete embu, basomete na matiang'i, akogenda na matiang'i amaya mpaka omoroserie rally, mpaka omorangerie ekanisa, korwa ase profession yaye, matiang'i akonyeke. Lakini omonto. Basoranete amatiang'i korwa gusii igaa, omwaka oyomo kwateba ng'a amatiang'i taisaini, tang'eti meremo, tang'eti kiang'o. Komenta nayio ng'a mpaka omwalimu osomete matiang'i, ng'a nere otang'ene gotebia abanto ng'a mobase gochora amatiang'i, yaani tena abwo abalimu nabo morigo.